Ok, hitihin miro banning room download tuah ning le cun a chung i program hman ning te kha kan vun zoh ta hna lai. I chincherrygroup.com ah khan na kal lai i chincherrygroup.com na kal dih hnu khan hika zawn hin PC Shop timi ti a um lai maw ka khan. Hika chung ah hin um ding si. I PC sak zong kha kan rak rawn lengmang ca khan hika zawn um lo khawh zong kha a fawi um lo ti a khan. Hika hin Odor Post nih na tuah ti lai kha na hmuh te ko lai. Hika zawn hin Narrow Binding Room ṭhual kha um i ka na click piak lai. Na click piak lai i kaan download laknak kha na click lai. Na click dih hnu khan atu bantuk na tang hmanthlak an chiah bantuk hin hika zawn download timi a nana te na click piak ti lai. I download na click piak i Hika zawn ah hin download timi hi a um. Hihi download timi kha na click piak lai i na click piak ding khan hika zawn ah hin download kha aa tuah i mi hi twenty-six point six MB megabyte ka si i khakha na download lai a dih hnu ah khan hika zawn hin show in photo timi kha na tuah piak lai. te. Kei ka download cangmi um caah khan zeitindah na downloadmi kha zeitindah na hman lai timi kha kan vun zoh ta ṭhan hna lai. Okay, show and folder siselaw. Hika zawn hin a tang hin ka download cangmi um i, macicun hika zong hin ka on cia cangmi ka um. I Winral in kan tuahmi sakhan ah hika zan hi winral a ummi ka si i winral ka extract na tuah piak lai. Extract hi angthan na ta lai i cun na extract ning hika zan hin a chuak an i rawk a. Maka khan double click na tuah piak lai. Double click na tuah piak lai i run timi khi na tuah piak lai i macucun install te install na tuah piak lai i na click hnu khan hika hin Khuaisen ka lengkit ka zeidah na hman lai timi kaan hal le maw ka cat thim hau lo maw? Nek na tuahpiak lai. I khua zeidah na rawn lai timi khi a si i, i nangmah na duhnak kip paoh khan na rawn lai i, brown sole na ti lai i cutin cun desktop in kan vun zoh ta hna lai mu. Desktop chung ah, desktop chung tu cu ka rak tuah bal cang. I Penraih pawl na ngeih ahcun penraih pawl a kan chiah lo kha zeika computer na kan ak i paoh kan hman khawh a si hnga. A1 timi kaa zawn hin ka tuah lai ti chungin A1 timi hi app hi ka hard disk ka hard drive si kaa chungin ka khumh lai. Okay ka tuah piak lai te. Okay ka tuah piak mo kan install ka tuah piak e. Alright a dih cang. A dih i run narrow portable si finit hei te poh. Finit kan tuah ee, maticun khakha tu i install ka tuahmi kha kan vun zoh ta hna lai. Computer rak kal lai ṭuan timi hin app drive hin kan rawn i ṭuan kha ka click lai i ka hin Nero Portable timi um hi ti mi hi ka on piak lai. Ka on piak lai ka hin Nero Portable timi hi um ṭhan i maka ka double click na tuah lai. A rak kai dingmi cu nelraw bannak pawl kha a rak cawng cang i mi hlakunak ka si. Te-si-di pawl, hla pawl kuhnak a si ko hih. Alright. Uh, hla pawl kha MP3 hla pawl kha zeitindah uh, na kuh lai timi zong kha kan vun zoh. ṭhan hna lai. Hika zawn hin audio CD timi na click piak lai i audio CD timi hi click piak law aa hika zawn hin aa hiti hin aan check aa tuah ti si khan cun hika pawl hin na zoh lai aan check aa tuah si khan cun nangmah na duh ning in maw On City timi kha title a tlung nangmah na duhmi kha na duh cun ṭialpiak ko law cun thang te na duh na aa CCG cun copyright kha na duh ahcun nangmah na duhning paoh khan aa va ih tuah khawh cun na zual ro dingmi thil a si kan cun bla bla kha na hei ṭialpiak dai te. In na ṭialpiak dih in khan mahka zawn hin new timi na click piak lai. New timi na click piak i aa mahihi a rami hi cu aa cancel tuah piak ko. a rat sual sin khin sal tuahpiak te, thahpiak te law. Matihin a rak cuang lai. Na fal paohpaoh ka tlai cu te. Mei hitihin a cuang te ding ka si. A cuang le nangmaw na hla umnak MP3 pawl hla na chiahnak pawl kha desktop chungin na chiah khan cun nika zawn i desktop na click piak lai. Cun library ka zawn i na chiah cun library na chiahpiak na zohpiak lai. Music chung na chiah cun music chung hi na zohpiak lai. Hi kiti khan na hla a umnak pawl kha na zohpiak hna lai i kei ka hlaumnak kha ka half dry chung um lai i half dry chungah ka vun zoh lai. Piano version timi si ti. Hi mah hi piano version ke si i Nihin ka hla pawl ka MP3 pawl kan si. Imaka kha zeitindah hika zawn hi na chiah khawh lai ti a si ahcun pakhat pakhat te lawng khan na duh cun cawi pek khawh a si mu. Thlah lawng khan mah hla he hika zawn file te na click lai i na thlah la lo. Na cawi lai i hika lei ah hin na chiahpiak lai. Palat timi te khi nan hmuh ko lai. Hi palat te umhnu khan na chiahpiak lai. Na chiahpiak lai file kha aa et. I cun CD pakhat ah khan hika zawn hi tangte vun zoh ta u law CD pakhat ah khan ah 700 megabyte lawng ka um i 80 minute te te lai cete ah hla pawl aa ku khawh nak ding caah mah vial ka ummi khi a si. I Hla kha ka ti khan pakhat pakhat te add ka hal tuk na ti a si ahcun na mau kehlei kam ummi te kha click awk kha na click lai i thlah loin a cunglei ah na cawipiak lai. Keyboard in siseh ti na duh cun keyboard kut cu Control A na hmehpiak lai i Control A na hmehpiak lai i a zapi te khan aa select lai. Khi ti khan na select dih hnu ah khan na hla kha na cawipiak lai i Na mah ka kehlei kam tein khan na hmeh lai i na cawi lai i kaan palat aa ti hnu khan na thlahpiak lai. Na thlahpiak lai i na selek cia cangmi ah khan zei ka ti lai, na chiah cangmi hi kaa zawn i My Man Mori timi te na chiah cangmi kha chiah ṭhan na duh ma asiloah chiah lo in dah na um lai ti bantuk ka si i yes na ti ahcun aa chiah ṭhan lai lo, na sin aa chia lai lo tinak ka si no. Silo. chiah lomi hika lomi paoh kha aa rawng ṭhan. Hi khi tikhan si minit pakul le panga hrawng salai cu ti. Hi minit kul le nga hrawng kha aa kul le nga le second sawmli le pali hika zawn in a lang te. Hi maka kha si. Hi kha dih in khan na computer chungah khan aa CD a lawngmi pawl kha na rawn lai i aa Tlawmpal na hngah lai. Tlawmpal na hngah hnu khan CD ah zeital lam computer timi kha na zohpiak lai i kaa zawn in CD um cang sia khan cun ah CD kha um sia khan cun ah ban kha ngah cang i mah ding khan ban now timi na click piak lai. Ban now timi na click piak lai i ah do you really want to start ah the ban process ah immediately without checking your setting ti. Yes. Mah khan cun na van lai i a dih ko lai ti i tlawmpal kan vun hngah ta hna lai. Okay, a ku dih a si cun aa na computer chung i CD na khumhmi kha amah tein rak chuak lai. I amah te khan a rak chuak lai i mah kha na lak lai in si dih ko. I khiti khan hla ku ding ka si. I hla na kuhmi pawl zong kha check ṭhan na duh a si cun aa check ṭhan khawh ka si maw? a chungah hla ka kuhmi kha a hmaan lo a hmaan maw hmaan lo timi zong kha aa checkpiak ṭhan law a ṭha na checkpiak lo cia khan cun zei ka ti lai na CD hla na kuhmi pawl kha tlamtling tling kho lo men cucacun checkpiak ṭhan law a ṭha i kaa khan a timi cu band Process are completely successful at uh, bla bla te i ma ka ka se okay na to piak lai okay na to piak lai e uh, hi ka zon chu kan tha chang lai kan tha lai hla kan ku mi ka CD kha kan zo ta lai anga le nga lo tlam tling ten a ku la ku lo kan zo piak lai i ton deu khan chini ka zon hi ni uh, blank in um te e hi ka zon blank in khan um e along mi kha um i atu hi along ti lo alon ti lo ti ka khan uh, A chungah khan hla um tinak kan si cu te. CD ka, ka, ka computer ka khumh ṭhan i atu hi ka onmi iTunes tasong mu iTunes in khan CD kha ngah ma ngah lo timi kan zoh lai. I auto play kha rak ra lai i tahchunhnak ah a rak rat tikah khan auto play kha folder pakhat te khan a rak kai lai i maka kha a rak kaimi kha zeitindah na tuah lai tiah cun media player in um lai cun ai ṭhut ngai cun ai ṭhut in ka lang ve ding khi a si. Ih ma khakha zei khawmh a va si pek ah CD ta kha kan zoh lai maw hikan ai ṭhun library in ka kal le hika music timi ka kal le audio CD timi kha ka click i hika zawn ah hin hla ka khawmhmi pawl kha hla fung ṭha kha an um i track one kha ka click piak i Hlan ah le ngah lo kha ṭha tein kan checkpiak lai. Khati khan hla kha a um awk ka si i mahi kaa zawn na tuahmi a tlamtlin lo sual cun hla na kuhmi kha aa tlamtlin lo tinak kha si hnga. I mah hnu khan cun ṭha tein na check dih hnu khan cun tlamtling cang i na computer ah khan, oh sorry, na motor chungah khan tthonh khawh a si cang te. Lehkha vial kha neru hla ku ning le maw cucun baan tuah ning ka si lai. I YouTube hla download ning zong kha MP3 in download ning zong kha CCC ah kan rak chiahmi tampi um cang. Kan website kan rak chiahmi tampi um cang i kha zong kha source rak tuah ulaw, rak zoh ve hna ulaw, rak kawl ulaw hla download ning zong kha tampi kan rak chiah cangmi um caah khan nan ca khan a fawi deuh hnga. I MP3 hla download ning zong kha kan rak langhter ṭhan te lai i a tanglei zongah khan software kan uar deuhmi tete zong kan rak chiahmi um lai i mah zong kha rak click u law cun rak zoh khawh kha rak download rak hmang ve cio ti kha a donghnak bik te vun chim ta ka duhmi a si. He tampi kaa lawm.